Zirlai zawng zawng te chibai leh vek u le. Tun hunah hian zirlai pahnihna hrinhniang an liamna thla fam khua chu e tih Saihnuna phuah kan zir leh dawn a ni a. He hlaah hian chang thum leh a thunun a awm a. He hla hi an fa duhawm tak mai thih chungchanga an phuahna hla a ni a, chang khatnaah chuan hrinhniang an liamna tlafam khua chu e, ka thlir ngam lo hawi lo par thliak a, lung loh tui an dawn tur ka ngai ngam lo ve, a ti a. Mizo te hian kan pi leh pu te hunah khan ngaih dan leh thlir dan an nei a, Mithi hrim hrim hi mithi khua an kalin an ring a, chutah chuan mithi khua a an thlarau kal a chu hawilo par an han thliak a, hawilo par an han tawn a, chu hawilo par an han thliah a an tawn hnu chuan mihring lampang kha, Mihring khawvel kha an hawi let tawh ngai lo niin an ring a. Tin, chumi piah chumi hnuah chuan lung loh tui an in leh a, chu chu lung len lohna tui an ti a. Chu an thlarau chuan an mihrinna khawvel chu a ngai em em thin a, E, amaherawh chu chu tui, lungloh tui, lunglen lohna tui an han in hnu chuan an lunglenna zawng zawng kha a reh a, tichuan mitthi khaw lam pangpan khan e, mihring khua hawi let tawh lovin an lunglenna zawng zawng rehin an kal ding ta niin an ngai thin a ni. Chutiang chiah chuan hrinhniang an tih pawh hi fa sawina a ni a, thlafam khua Chu an fa chu a thi a, mithi khuaah chuan a kal a. Mithi khuaah chu ṭang chuan rawn hawi let tawh lovin hawi lo par a an thliak a. Tin chu mai ni lovin lunglen lohna tui, lung lung loh tui a an in tur a kha. Ka ngai ngam lo, ka ngaihtuah phal lo a ti. A chhan chu A kha an fa duhawm tak mai a, khan mit hi khua a rawn hawi let tawh lo tur a, lung leng tawh lo a an kal liam vang vang mai tur kha nu leh pa ngaihtuahna atang chuan i ka ngaihtuah ngam lo a ti a ni a. Arang kan vai i chun leh zua hi Kan hawi ngam lo lenrualte hnenah, Hraichawi an leng lo ve, khua a har mang e, tiin a thunawn ah a sawi leh a. I a rang kan vai an ti a, chu chu vak vai e, awm ngaihna hre lo, kal ngaihna hre chuang lo, e ngaihtuahna mumal lo tite pawh a ni thei anga, kha an fa duat em em mai an thi kha A nu leh pa te, pa te, Chun leh Zua, nu leh pa te kha an vak vai a, an rilru a baih vai a, eh, mi zingah pawh khan an hawi ngam lo, an leng ngam lo a ni. A chhan chu, eh, mi fa te an la awm lai khan an, an ni fa kha a awm ve ta si lo, hraichawi an leng lo ve. E, an fa kha mi fate an awm nuai nuai laiah khan an awm ve ta si lo kha an khua a har ngawih ngawih a ni tih a kha thunawnah hian a thunawnah hian a rawn sawi chhuak leh a ni a. Tin Changhnihna chuan chun leh zual lovin engtin awm ang maw? Zing khawh eng zan thim khawt laiah hian kei ka nau chun lo chuan tlei ka ring lo ve a ti a. Kha nu leh pa hmangaihna leh nu leh pa thlirna atang khan an fa thi ta kha an han ngaihtuah a. A nu leh pa tel lovin kha mitthi khuaah khan engtin nge a awm ang? Zingah khua lo eng anga, zanah khua lo thim leng a, khua lo tlai anga kha a nau kha A chun lo chuan a nu tel lo chuan a tleih a ring lo a ni. Kha mithi khua an kal vang vang mai kha i an ngaihtuahna atang kha chuan i nunphung pangai kha la hmang chho ve zel, thlarau khaw velah khan nunphung pangai kha la hmang chho ve zel tur in an ngai pawh a ni maithei e. Zingah te khua a lo eng anga, tin tlaiah khua a lo thim anga tih ang khan a awm anga, kei ka nau teh kha engtin nge a nu tel lo chuan a tlei thei dawn em ni? A tlei theih hi ka van ring lo tak em! Nu leh pa tel lo chuan engtin nge a awm ang aw? tiin nu leh pa thlirna atangin nu leh pa hmangaihna atang khan an ngaihtuah. A ni a. Tichuan, chang thumnaah chuan khawvel chhim leh hmar ram fang mah ila, Bawihte nang nen kan lawina run hi thinlai ti riang lungti leng an chang ta e, a ti a. Khawvel hmun hrang hrang pawh hi han fang kual mah ilang,

An fa nena an fa duat ngawih ngawih nete nena an chenna hmun in kha an lung ti lengtu mai a ni a, an thin lai, an ngaihtuahna ti fak vaitu, ti riangtu, ti hrehawm ngawih ngawihtu a lo chang ta si, tiin changthumnah hian a rawn phuah chhuak a ni. He hla hi a thui lo, mahse he hla ina a sawi tum hi an fa duat em em mai Thi a, mitthi khua a a kal an ngaihtuah chhunzawm zia te, he khawvela la cheng te an lunglen zia leh an khawhar zia an phuah chhuahna hla a ni a, khakha hla thuina a sawi tum tlangpui chu a ni. Tikhan ngun takin han chhiar zui ula, engemaw hriat thiam loh leh harsa inne nih pawhin hran pahin kan inzawt chhunzawm zel dawn nia. Tuna tan chuan kan duh tawk phawt anga zirlai zawng zawng ten hun tha tak inhman zel ka duhsak ngawih ngawih cheu a ni.